जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर मिथिलाक धरती अपन अनगिनत लोक पर्व लोक देवता आ परम्परा के लेल प्रसिद्ध अछि एहि सब पर्व में एकटा एहन पर्व अछि जेकर नाम शायद बहुत लोग नहीं सुनने हैं ओ पर्व छियै घड़ी पाबनि लेकिन घड़ी पाबनि आखिर छियै की ई पाबनि किएक मनायल जाइ छै कतऽ आ कहिया मनायल जाइत अछि? घड़ी पाबनि मे कोन देवताक पूजा होइत अछि और एहि दिन की भोग लागैत अछि? आइ एहि वीडियो मे हम सब एहि पर विस्तार सँ जानब। सबसँ पहिने एकटा जरूरी बात, घड़ी पाबनिक परंपरा मिथिलाक सब ठाम एक समान नहि होइत अछि। अलग-अलग गांव, समाज या कुल मे अपन-अपन परंपरा अछि। कतहु ई सालमे एक बेर होइ छै कतहु दू बेर तऽ कतहु कतहु एकर अलग रूप देखै लए सेहो भेटै छै घड़ी पाबनि दिन चिनबार अथवा पूजा स्थान पर पिठारसँ धर्मराजक आकृति लिखल जाइत अछि किछु परम्परामे हुनकर संग विषहरा सेहो लिखल जाइत छै अर्थात ई पूजा केवल मूर्ति पूजा नहि बल्कि मिथिलाक अपन लोक कला आ लोक विश्वाससँ जुड़ल पूजा छै ई मिथिलाके धरोहर छियै चलू देखै छी पूजा कोना कयल जाइ छै पाबनिक दिन घर आँगन आओर पूजाके स्थानके नीक जकाँ सफाइ कयल जाइ छै पूजा स्थानपर पीठारसँ चित्र बनायल जाइ छै तकर बाद दीप धूप आदि प्रज्वलित कयल जाइ छै धर्मराजक पूजामे एकटा प्रचलित मन्त्र सेहो छै कालकादि चतुर्दश देव सहित धर्मराजाय नमः

खाजा मिठाइ कटहर दलिपूड़ी ई सब तऽ छै लगै छै नहि लगै छै रोट चढ़बैके परम्परा छै सबसँ बेसी आओर एहि रोटके विशेष महत्व मानल जाइ छै रोट गुड़ आटा घीसँ बनायल जाइ छै एकर बनेनाइके तरीका सेहो परिवार परिवारमे अलग होइ छै

किछु परिवारमे तऽ इहो परम्परा छै जे घरक प्रसाद यानि धर्मराजके जे चढ़ायल प्रसाद रहै छै ओ घरेमे खायल जाइ छै आओर महिला सब नहि खाइ छथिन पुरुष मेम्बर जे छथि घरक ओ घरेमे खाइ छथि आओर अगर बचि गेल तऽ ओकरा माटिमे गाड़ि देल जाइ छै एहि पाबनिके तिथि सेहो सब ठाम समान नहि रहै छै ई जनवरीमे बसन्त पञ्चमीके बाद जे बुध पड़ै छै ओहियोमे मनायल जाइ छै सावनमे सेहो मनायल जाइ छै नाग पञ्चमीके बाद जे अहाँके सावन मतलब पन्द्रह दिन नाग पञ्चमीके बाद जे पन्द्रह दिनका सावन बचै छै ओइमे जे बुध शुक्र शनि पड़त तै दिन मनायल जाइ छै आओर किछु जगह कहलहुँ बसन्त पञ्चमीमे सेहो मनायल जाइ छै जे बुध पड़ै छै कतौ कतौ मइ महीनामे जेठके महिनामे सेहो मनायल जाइ छै तऽ ई भिन्न छै अलग अलग परिवार कुलके अनुसार केओ केओ तऽ सभटा मनबै छथि दू टा या तीन टा घड़ी पाबनि मनबै छथि सभ महिनाके मतलब माघोके जेठोके आओर ई सावनोके केओ केओ कोनो नहि मनबै छथि केओ केओ सिर्फ एकटा मनबै छथि ओना विशेषकर सावनमे मनायल जाइ छै विशेष परिवारमे अगर देखबै तऽ ई घड़ी पर्व सावनमे मनायल जाइ छै ई सावन शुक्ल पक्षके सावन पूर्णिमाके बीच जतेक सोम बुध शनि पड़ै छै ओहि दिन मनायल जाइ छै कोनो एको दिन मना सकै छी आओर दूओ तीन दिन मनबै छथि ई नियमके अनुसार छै तऽ एहि साल यानि दू हजार छब्बीसमे सावनी घड़ीके लेल तारीख छै पन्द्रह अगस्त सत्रह अगस्त उन्नीस अगस्त बाइस अगस्त चौबीस अगस्त आओर छब्बीस अगस्त ई सब जे दिन अछि से शुक्ल पक्षके सावनसँ पूर्णिमाके बीचके शनि सोम आओर बुध छी तऽ दू सप्ताहमे दू दू टा अहाँके पड़त दू टा शनि दू टा सोम दू टा बुध तऽ हम फेरसँ कहि दै छी जे जरूरी नहि छै पूरे मिथिलामे होइ छै कुल आओर परम्पराके अनुसार होइ छै आओर अहाँके घरमे होइए कि नहि ई घड़ी पर्व ई हमरा कमेन्ट कऽ कऽ जरूर बताएब ओना हमरा सबके दिस नहि होइ छै हमरा घरमे हमरा दिस होइ छै मतलब हमर अपन घरमे नहि होइ छै किएकि तऽ धर्मराज नहि छथिन देवी छथिन तऽ धर्मराजके लेल ई घड़ी पर्व होइ छै जिनका जे घरमे कुलदेवता धर्मराज छथिन हुनका घरमे होइ छै हमरा सबके नहि होइ छै अहाँके सबके होइए या नहि से कमेन्टमे बताएब आओर एहि तरहके मिथिलाके पर्व आओर पाबनि कथा आओर संस्कार आदिके जानकारीके लेल हमरा चैनलके जरूर सब्सक्राइब करब तऽ मिलै छी अगिला वीडिओमे आओर महत्वपूर्ण जानकारीके साथ जय मिथिला जय मैथिली